Our wifey dey para, our West Africa umm from Kenya she dey para for airport for whether na Nairobi abi I no know the state, una know say I never go Nairobi before na, una own na whether Madubi abi Maragudi una no come for me oo ehen. I notice say our wifey just dey para, she say it's my right, I know my right, I can film, I can do this, I can do that, some people go think say I dey lie, I no dey lie, you can head to her channel go watch am give her thumbs up, tell am say you dey come from Naija daughter, say she wan try to make awareness to tell people say ha weda na Muzabir abi I no know um Kenya one state for Kenya dem no dey feel film no be my mouth na for hear am let me play am before we go talk about it okay. I chose not to feel just so raw. Havana, Africa. Sim, sim. I've been told to switch off my camera, so I have to switch it off. I tune I hear. Our wife he come dey para, come dey para. Make una hear more. She come dey para oh.

My people I hope una don see am, I hope una don see the video and una hear her voice when she dey para when they say no you no get right so tey dem even carry her go office where she appreciate the oga patapata on top say the oga patapata she understand he understand abi she understand say um na con ten t creator you know her husband even write for the comment section would maya he say the struggle of Africa con ten t creator yes

Dat one na dat one. Secondly, or wen she see say ah dem sign am say weda na Nairobi abi I no know for Kenya, if na una dey Kenya, one state for Kenya, dem sign am say um make make dem dey free con ten t creator make dem dey film, you understand, but wen she come travel to dis particular place and she dey always dey go there before, nobody don ever harass am, but she was surprised wen dis person tell am say no you don't have right to um film, if you dey film you no go take your flight, you go miss your flight. She come say una go pay for the ticket you know una fit go the her channel go watch my own I just dey drop my own opinion as una watch this this small one then I will drop my own opinion wetin dem talk so that you know I will just put my own opinion. When she go that particular state, say the people wey dey work for the airport come tell am say dem no sign am for here. Yes, dem no sign am for here say you fit film, you no fit film for here. Delete all the film. Oga patapata come call am, come carry her enter office. Dem carry our wife go where she no know. Behold, Oga patapata come understand, e come say make she delete am, she come say no she no delete am o, she need to create awareness, that is content creator for you for real, she need to create awareness so that the international content creator make dem no go fall victim, people wey dem no be Kenyan wey dem go come from all the way from different you know continent, different country, so that make dem no go fall victim for that particular state say maybe dem go fit read am for internet now say Kenya dey accept vlog, Kenya dey accept filming, dem go say yes, maybe one particular state o, den wen dey go kon move to anoda state, dey go say no you don have right, dey go say na wetin dem read, you know it's good you make awareness misstreating our wifey, yes it's good you apologise to some pipu wen dey go criticize wetin you do, you dey follow di workers fight, you apolo for me I no look am like sey you follow di workers fight, you just dey try to claim your right, it's your right but let me tell you my beautiful wifey, Some state law and other state law no dey be the same. Like dis state wey me dey now, if I move to Paris, no be wetin de sign for here, no be e dey dat side. Like dis state wey I dey now for France now, if I go maybe like to Toulouse, um yes na, no Toulouse na, Marseilles, if I travel go dat side, wetin dey happen for dis my state, no be e dey happen for Marseilles, France. Wetin dey happen for here, my state, no be e dey happen for um wetin de dey call am, bodo you see all state dey get their law my beautiful wife i hope that one e clear now now you don understand say e no mean say dem sign am for one state for kenya yes thank god say you be kenyan you no be another um, um, you no be another country when you come kenya when you come go fall victim glory be to god you be kenyan okay now you create awareness that your video that your video e mean a lot Yes, like somebody like me na if I say me I go Kenya tomorrow now, why they will tell me say you don't have right to film here, I will quickly understand your video quickly you know enter my head so wow uh, our wifey maybe na this state na she for film when they for Araxa you understand it's good as you create that uh, awareness and not only Africa all over the world some place they when they will tell you say you don't have right to film but what me want try to tell the world is please You guys should see this um content creator as a job. Yes, it's a job. It's just like you, you carry somebody go hospital now. Like this country where I dey France, if you carry pregnant woman go hospital, e get where they go look that pregnancy reach. Then if you not deliver between that hours where they give you, they no even need your whether you accept whether you not accept. Now what did they go do? They go tear. Why can't you guys see us? Because we dey pay tax. Con ten t creator dey pay tax, dem dey collect tax from us, why can't you guys just no see con ten t creator as a job, we dey work, I don wake up this morning now, I baff family um take care of my family, baff my children, you know baff myself, then I sit down here try to film, try to crack my head, try to look for video to create con ten t, the other of my vi my um channel Esther Family if you don have that channel wetin you dey wait for um that channel I dey do vlog, I dey do cook, I dey make my daughter hair, You know, I go try to do video, I will still upload am, na job. It's time the world to know say this content, people wey dem be content creator, dem dey, in fact, dem dey work. It's not easy for you to say um sit down, start talking. It's not easy for you to carry video every time, dey film, dey do like this, hi guys, welcome to my YouTube channel, how are you doing? This hand um, before you finish that hi guys, this hand don weaken you, you don weak am. Ehn! That is all the job wey we dey job now, government just dey collect our tax for just for free. Then when we wan film, dem go say no no no no you don't have right, no no no no you don't have right. It's time for you those government to look into those things or else make una no dey collect our tax again including this France uhmm make una no dey collect tax again, una dey collect content creator tax uhmm make una stop am. We dey do our job, um person wey dey do cleaning for maybe for France now and people wey dem don big big all those um big big youtuber una catch out reach dem or person wey dey do wey be doctor some doctor no catch out reach our con ten t creator let's call a spade a spade now make una dey respect us as a con ten t creator we do our job yes o as dem come harass my wifey I say um wifey sorry dear no worry very soon I will come and kiss you um I will come and um no worry yes you still remain you still remain as your humble e no mean say Person just quiet then as you quiet dem go just dey chook am for your eye you go say no mehn you no talk mehn you no talk your reaction wey you even react for that airport my wife miss Chude you know your reaction still stand as you be decent girl you be infact you get that respect okay you see at the end now you come outside you apologize to those people because everybody no go just take wetin you do say you dey harass worker no some workers eh dem go just see you pray say make you no jam some worker when dem go see you when dem go just no create hate or dem go just like say wetin you dey do you now see am when she dey feel when dem dey happy some people when you dey happy dem dey sad dem go dey mood dem go dey you know dem go dey vex like say wetin this wetin this person dey do you understand because if una observe that video when miss chudi dey film when she dey carry her whether her um niece or her cousin she wan surprise am with her first time flight to you know to another city that particular person just sit down mood he just dey look am just dey look am before you see she he jump get up if na the work wey una dey work una work make una no dey carry una problem una carry from house come work then una come put am for una client una customer body e no make sense yes if you dey happy If you no happy or another person happy, try create your own happiness through that happiness when that person dey happy. Dem just dey outside dey happy, dem wan he she wan surprise her cousin when she never fly when he never take flight before. That thing even suppose to give you ah let me see the end, let me see the girl wey den the first video about dem whether na Miss Chudi China for watch am abi na the girl China for watch am, I no con really know. When I I watch am, for me, I wan see the girl body language when the girl come dey cry, when she come dey emotion. That thing no even touch you. Na how you wan take harass dem? I believe say you this worker, how you should not harass our wifey. Yes, Miss Chidi, I believe say um other workers dem for no come una call police. Just wetin una go fit solve, na police una come call. When you come call police now, wetin police do, Mister Man? Wetin police do Mister man? Yes I know say all state law no be the same every state dem get their law o if you no know na no if you dey France you think say na wetin dey happen for Marseille na him dey happen for Nice na lie law different yes their law different if you think say na wetin dey happen for um law dey different okay but some people dey over dey do Ehh some people dey over dey do. My people na this one I bring come out I say may I tell una say dey arrest our west Africa miss chidi our wifey woodmaya wifey miss chidi dey arrest her for her country thank God say we don carry our wife o our wife dey go house um comot as far as say Kenyan people dey don need you maybe she dey even maybe that guy sef maybe even know you he go say no ma you know say some men dem dey vex dem dey vex some men wey reach poor if dem see say their sister don dey become girl their sister don dey you know he wan time to marry Some men dem dey vex o, hey dis guy just dey chop my sister, hey dis guy just dey chop my sister eh, some men dey vex. Maybe Mohbad now sey e dey vex sey e go marry for West Africa, would Moya marry am, e no fit marry for Kenya eh, hey make una no come for me o, I just dey talk my own o my pipu na dis one I get to talk okay. Make una no dey harass our wife again um kenya kenya kenya in the house make una no dey harass my wife again o make una make we the west Africa no go so now um we no so now we be in-laws okay we be in-laws all state no be the same every state get their law okay drop your own opinion wetin you think about na true na wait na true I talk all state get their law every state get their law every state know wetin dem want wetin dem no want all all country the state inside no be the same law dem dey you know use If na true you dey stay France or you dey stay Africa or you dey stay any part of di country, drop your own opinion, your own country wen you dey stay, all di state in dat country na di same law dem dey follow? Let me know, general law dey dey but some tins dey wen dem no dey agree wen everybody change, yes na dis one I get to talk, all my returning infact I don ball infact eh eh, if no be una na who dey there, na we oh, na we dey run am ehn ehn na.